Għeżież semmiegħa, insellmilkom. Jiena Francesco Pijottart nilqakom għat-tieni programm X'fimt u x'tiftakar mill-Amoris Letizia, il-ferħ tal-imħabba l-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku. Il-mużika sabiħa ta' Love Changes Everything tintroduċina għal dan it-tieni programm. Għalikom semmija li inaqattu maħna propju eh, l-lum għal dan il-programm, nishtiq eh, nfakkarkom li dinja sensila ta' erba programmi illi eh, f'dan il-programmi nishtiq naqsam ma'kom riflessjonijiet tiegħi imma fid-dawl ta' dak li jiena naqra mill-Amoris Laetitiae u ta' dak li nħoss li l-Knisja tixtieq tinterpreta minn dan id-dokument hekk importanti fil-Maġisteru Universali dwar din l-eżortazzjoni tal-Papa, eżortazzjoni li kif semmejt fl-ewwel programm tiegħi li kien eh, jisa introduzzjoni ġenerali għal dan id-dokument, eh, il-Papa Franġisku tagħna wara żewġ sinodi Żewġ sinodi li t-tnejn ittrattaw it-tema tal-familja b'mod partikulari, u dan minnu nnifsu diġà huwa messaġġ għall-Knisja, għall-poplu t'Alla, dwar kemm il-familja hija l-qalb il-Knisja, kemm il-familji tagħna u l-ġid tal-familji tagħna jagħmel parti mill-għożża tal-Knisja madwar id-dinja kollha, hekk illi ħasset il-bżonn illi mhux biss tindirizza żewġ sinodi, lil din ir-realtà illi eh, kif ngħidu hija xek il-bejta taċ-ċiviltà kollha, il-bejta tas-soċjetà illi fjuqa timbena il-ħajja soċjali kollha, imma wkoll dokument ta' ċerta portata. Qed nitkellmu dwar eh, dokument ta' 325 paragrafu Dokument ta' disa' kapitli, eżortazzjoni miktuba mill-Papa nnifsu, illi qabad ir-riflessjonijiet li għamlu eh, l-isfijiet u għamilhom tiegħu fil-parti l-kbira biex forsi nirrepeti ftit imma bekk infakkar dak li qed l-aħħar darba fuq l-isfond ta' dan id-dokument, il-kelma amoris letizia tfisser il-ferħ tal-imħabba, hija eżortazzjoni appostolika post-sinodali, jiġifieri ittra twila tal-Papa wara u bħala frott ta' sinodu, f'dan il-każ tnejn, dwar l-imħabba fil-familja. E, miktuba mill-Papa Franġisku, imma naturalment il-Papa jibbaża il-kidba tiegħu, it-talim li hu jagħtina f'dan id-dokument fuq Tagħlim li diġà kan ħareġ mill-papiet ta' qablu, insemmi partikularment il-Ġwanni Pawlu t-Tieni, bid-dokument tiegħu Familiaris Consortio, ukoll eżortazzjoni. Mhux hekk biss, imma mbagħad il-Papa jaqbad ukoll it-tagħlim illi l-isfijiet qasmu magħna fiż-żewġ sinodi u dan huwa s-sabiħ hekk ta' dan id-dokument illi jiġbor verament Jekk il-kuntest sħiħ tal-Knisja kollha, dak li l-Knisja qed tirrifletti llum dwar il-familja u dak li l-Knisja tisma' minn fuq fomm il-familji nfushom, jiġifieri l-esperjenza tasal mingħand il-familji għand il-Knisja u l-Knisja tpoġġiha f'dan id-dokument sabiħ biex terġa' tagħtiha lura lill-familji imma did-darba imdawla mit-tagħlim tal-Vanġelu ta' Kristu. Dak hu s-sabiħ li l-Knisja Tara dak li hu uman, imma imbagħad tinterpretah, taqrah, biex ngħidu hekk, fid-dawl tad-divin. Hekk il-Kelma ta' Alla għandha dejjem dawl għal kull ċirkustanza, għal kull sitwazzjoni tal-ħajja tagħna. F'din l-introduzzjoni tiegħi inkompli ngħid illi hija hija eżortazzjoni indirizzata lill-isqfijiet, lis-saċerdoti, lid-djakni, lill-persuni kkonsagrati, imma imbagħad anki lill-koppji miżżewġa Nsara u lil-lajċi, il-fidili lajċi kollha. Hija ffirmata fit-dsatax ta' Marzu 2016, Solennità ta' San Ġużepp, Patrun tal-Knisja Universali, u imbagħad ġiet imxandra fit-tmienja ta' April. X'inhi d-differenza? L-aħħar darba ma lħaqx spjegajt din id-differenza ċkejkna li forsi hija sekondarja, imma id-dokument ikun iġib firma li normalment ikollha ċertu sinifikat marbuta ma' xi festa, ma' xi data partikulari. Naturalment, ma jfissirx li d-dokument jixxandar f'dak il-jum, imbagħad jgħaddi minn proċess sakemm imbagħad l-eżortazzjoni jew id-dokument ikun li jkun jiġi imxandar pubblikament quddiem il-medja, quddiem id-dinja. U dan allura kien għadda spazju ta' tliet ġimgħat bew wieħed u ieħor jew ħmistax. Eh, propju jidir li li dan kien seħ propju għax konna fil-qalba ta' żmien ir-Randan u l-Papa stenna jisu li eh, jgħaddi jgħaddi l-ġimgħa imqazza. Din l-eżortazzjoni kif diġa semmejt hija maqsuma f'disa kapitli illi huma dawn illum ħanerġa' nsemmihom fil-bidu ta' dan il-programm u nidħol issa aktar fil-font kapitlu kapitlu U llum naqbad, jekk il-ħin jippermettilna, l-ewwel tliet kapitli, l-ewwel tlieta minn disa'. Jibda b'introduzzjoni, imbagħad jagħtina tagħlim dwar l-imħabba u żwieġ fid-dawl tal-kelma ta' Alla, fil-fatt il-kapitlu jġib l-isem għad-dawl tal-kelma. Imbagħad it-tieni kapitlu huwa dwar l-esperjenzi li għaddejjin minnhom illum u l-isfidi tal-familji, allura appuntu jaqbad ċirkustanzi differenti, verament huwa kapitlu rikk dan għax iħares lejn il-familja kif inhi kif inhi qed tgħix illum, x'inhuma l-isfidi li għandha quddiemha, x'inhuma l-esperjenzi tal-familji. U qed ngħid huwa rikk għax propju hawnhekk jidher il-kontribut kbir illi ta jew taw l-isfijiet fiż-żewġ sinodi, il-bagalji, biex ngħidu hekk, li huma ħadu magħhom fis-sinodi u li ġabu magħhom mill-esperjenzi konkreti tal-familji fil-knejjes tagħhom. Jiġifieri biex inġib eżempju prattiku, l-Isqof tagħna, l-Isqof Mario Grech, ħa fis-sinodi l-esperjenzi tal-familji Maltin u Għawdxin u bħalma għamel l-Isqof tagħna għamlu l-isfijiet mill-erba' irkejjen tad-dinja. U jisom l-esperjenzi prinċipali tal li għaddejja minnhom il-familja llum fil-millenju l-ġdid ehm, huma espressi f'dan il-kapitlu sabiħ li fil-fatt huwa pjuttost kapitlu twil. It-tielet kapitlu mbagħad huwa ħarsa lejn il-vokazzjoni tal-familja fid-dawl tas-sejħa ta' Ġesù. Hekk Ġesù li għamel sejħa hekk lill-familja biex tgħix l-imħabba propju kif xtaqha l-Missier. Ir-raba' kapitlu jidħol fil-qalba tal-imħabba fiż-żwieġ. Eh, huwa l-isbaħ kapitlu f'dan id-dokument, Dan mhux qed ngħidu jien biss imma jgħidu wkoll il-Papa, illi meta tkellem dwar din l-eżortazzjoni qalha ċar u tond illi huwa l-aktar kapitlu profond, l-aktar kapitlu ehm, sinifikanti anki għalih illi, illi tawulna, jien ngħid illi mill-kapitli kollha dan huwa l-kapitlu li ħareġ żgur mill-pinna tal-Papa. Għalfejn qed ngħid dan għax Dokument bħal dan għalkemm iġib il-firma tal-Papa imma ikun hemm fih il-kontribut ta' ħafna nies, esperti li l-Papa jikkonsulta, li jitlobhom iħejjulu partijiet li mbagħad hu jirrevedi u naturalment l-aħħar kelma tkun dejjem tiegħu. Jiġifieri min janalizza sewwa anki fuq mod letterarju biex ngħidu hekk u fl-istil tal-kitba dokument bħal dan jinnota li hemm iktar minn id waħda. Anki l-istili, mhux dejjem ikollok stil unit mill-bidu sal-aħħar, propju għax ġustament il-Papa jitlob l-ekspertiż ta' dawk li eh, anki fil-Knisja imma anki minn barra huma mitħla sew tal-oqsma partikolari tagħhom x'qed ngħid, jiġifieri jekk qed jagħtina kapitlu li semmejt fil-bidu għad-dawl tal-kelma, li huwa dwar l-iskrittura, bil-fors li l-Papa jitlob il-Biblisti biex jgħinuh fl-espożizzjoni tal-argumenti tiegħu dwar kif iż-żwieġ u l-familja u l-imħabba jsibu l-eruq profondi tagħhom fl-iskrittura mqazza. U meta naslu għar-raba' kapitlu, ninnutaw illi hemmhekk hemm iktar li tal-Papa, l-istil, tiegħu, il-Papa notajnieh mill-bidu li għandu għandu ġifieri dan mhux qed ngħid xi ħaġa biex nikkritika lill-Papa, imma il-Papa mhuwiex Taljan, eh, huwa ta' lingwa Spanjola u Arġentin. Allura it-Taljan tiegħu mhuwiex xi Taljan mirqum ħafna ġili anki minn joqgħod jisma' l-udjenzi tiegħu peress li jkunu spontanji partijiet minnhom, jinduna li jieħu żbalji anki grammatiċi. Allura f'dan il-kapitlu mhux qed ngħid li għandu l-iżbalji ta' imma naturalment huwa kapitlu li huwa huwa dokument li kollu ġie rivetut anki għat-Taljan. L-ewwel nett dokument inkiteb bl-Ispanjol. Jiġifieri kien hemm dokumenti li fi żmien Ġwanni Pawlu t-tieni li l-ewwel inkitbu bil-Pollak. Kien hemm dokumenti li l-ewwel inkitbu bil-Latin. F'dal każ Franġisku iħoss, naturalment iħossu komdu jikteb bil-lingwa materna tiegħu il-mother tongue u dak huwa l-Ispanjol. U għala u wkoll din li li kitibha bl-Ispanjol. X'jiġri mbagħad? Ikun hemm eh, uffiċċji fih dan il-Vatikan, fih dan is-Santa Sede li jagħmlu it-traduzzjonijiet traduzzjonijiet immedjati li jieħdu żmien tagħhom biex meta joħroġ id-dokument kif ħareġ dan fit-8 ta' April meta jiġi mxandar, meta ġie mxandar, dan diġà ħareġ bil-lingwi uffiċjali, jiġifieri joħroġ bit-Taljan, bl-Ispanjol, bl-Ingliż, bil-Franċiż, ehm, bil-Ġermaniż, u imbagħad eh, wara li joħroġ bil-lingwi prinċipali, jibda jiġi tradott ukoll b'lingwi oħrajn, kif ġara pereżempju bil-Malti, imma dan jieħu ħafna iktar żmien. Jiġifieri dawk it-traduzzjonijiet prinċipali li jsiru uffiċjalment fil-bidu jkunu saru f'dak il-perjodu qabel id-dokument joħroġ għad-dawl. Jiġifieri jkunu għadu ma derx id-dokument biex joħroġ mill-ewwel b'dawk il-lingwi u ssibhom mill-ewwel eh, disponibbli fuq is-sit tas-Santa Sede tal-Vatikan, imma imbagħad maż-żmien naturalment jibdew isiru traduzzjonijiet oħrajn fil-lingwi l-oħra li ma jkunux il-lingwi ewlenin. Issa f'dan il-każ, u ngħid ukoll illi illi f'dal proċess illum laqqas għadek tistenna li bilfors issir traduzzjoni għal-Latin, fejn qabel il-Latin kienet tkun l-ewwel lingwa, illum dokument bħal dan mhux bilfors jiġi tradott għal-Latin għalkemm l-edizio tipica suppost strettament tkun dik eh, Latina. Eh, Il-Latin għadu il-lingwa uffiċjali tal-Knisja, però naturalment eh, għal ħeffa u għal pratteċità huma użati ħafna lingwi oħrajn, fost l-oħrajn anki fil-Vatikan stess, it-Taljan u l-Ingliż. Imma biex nerġa' lura għal minn fejn tlaqt. Il-kapitlu 4 huwa kapitlu li ħareġ mill-pinna tal-Papa, jirrifletti l-ħsieb tal-Papa, għandu l-istil tal-Papa Franġisku, huwa aktar sempliċi anki biex tifhmu. Għalfejn hu sabiħ u daqshekk ċentrali dan il-kapitlu? Għax eh, il-Papa Franġisku f'dan il-kapitlu jaqbad dak l-innu sabiħ tal-imħabba li nsibu fl-ewwel ittra ta' San Pawl il-Korintin, biex niftihem huwa dak it-tessa bih li ħafna rajjes jażlu għal liturġija ta' żwieġ tagħhom, anke jekk forsi ma jifmux il-profondità tiegħu u kemm jimplika eh, affarijiet, ġifieri kemm huwa eseġenti dan l-innu, l-innu dwar l-innu lil l-imħabba anzi, l-imħabba taf tistabar u tħen, l-imħabba miexa jura ma żomx f'qalba ma tintefax biha nnifsa, innifisa, eċċetera, eċċetera. Lista ta' kwalitajiet illi San Pawl jagħti lill-imħabba fid-dawl naturalment ta' Kristu u tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja. U l-Papa jaqbad biċċa biċċa dan l-innu u jikkummentah, jiġri jisu kummentarju fuq dan l-innu lill-imħabba. Il-ħames kapitlu jitkellem dwar il-frott tal-imħabba, l-imħabba li ma tistax tkun malu għal ħajja. Allura l-imħabba li ssir għammila biex nużaw kelma sabiħa Maltija, bit-Taljan fekondità, jiġifieri Appuntu, l-imħabba fiż-żwieġ b'xi mod għandha twassal għal frott li jidher fl-ulied. Jiġifieri l-imħabba tal-miżżewġin tidher verament bħala mħabba awtentika jekk tagħti l-frott. Ma jfissirx li min ma jistax ikollu tfal l-imħabba tiegħu mhijiex awtentika, imma jfisser li l-imħabba għandha tkun miftuħa għal ħajja dejjem b'qies, dejjem bi ppjanar, imma hija mħabba miftuħa għall-ħajja. Dan huwa l-mod kif il-Knisja tħares lejn l-imħabba fiż-żwieġ tantu hekk li, sa mill-bidu, iż-żewġ fini taż-żwieġ kienu dawn, l-imħabba tal-miżżewġin lejn xulxin u, l-ulied, il-prokreazzjoni. Is-sitt kapitlu jagħti xi perspettivi pastorali, allura mhumiex soluzzjonijiet, m'hemmx question and answer, m'hemmx mistoqsija u tweġiba, m'hemmx problema u soluzzjoni, f'dawn il-każi, imma hemm modi ta' kif il-Knisja tħoss li tista' tindirizza ċerti problematiċi llum fil-ħajja taż-żwieġ. Is-seba' kapitlu, il-Papa ħass li kellu jdaħħal ukoll dan l-element importanti f'din l-eżortazzjoni, jitkellem dwar edukazzjoni aħjar tal-ulied. Araw kemm dan id-dokument ma jitkellimx biss fuq jekk id-divorzjati eh, għandhom xi tqarbnu, kif ħafna ippruvaw jillimitaw u jgħidu li dik hija l-unika ħaġa li tiswa minn dokument bħal dan, 325 paragrafu qed jagħtu tant u tant perspettivi sbieħ. It-tmin kapitlu huwa indirizzat primarjament lejn l-operaturi pastorali, lejn is-saċerdoti, l-isfijiet, il-knisja f'dik li struttura tagħha, u fil-fatt huwa u sabiħ ukoll it-tens li fih qiegħed il-titlu, insieħbu jew nakkumpanjaw, niddixxernu kelma daqsxejn tqila li tfisser nagħmlu jekk nirriflettu u naħsbu dwar id-deċiżjonijiet li rridu nieħdu u nintegraw id-djufija. Jiġifieri huwa kapitlu Importantissimu, ħafna waqfu fuq dan il-kapitlu fil-fatt għax huwa l-kapitlu li fih hemm forsi xi proposti ġodda ta' kif il-Knisja għandha iġġib ruħha ma' dawk li huma dgħajfin. It-terminu dgħajfin jiġbor fih ħafna ċirkus għadiet partikulari tal-familji, minn dawk li sfaw vittmi ta' abbużi għal dawk li kellhom jinfirdu, jisseparaw, għal dawk illi huma divorzjati u daħlu fit-tieni relazzjoni, għal dawk illi adottaw stil ta' ħajja differenti minn dak li huwa norma fil-ħajja taż-żwieġ, għal dawk illi għandhom tendenzi omosessuali, f'dan il-kapitlu il-Knisja tindirizza eh, kif għandha issieħeb, takkumpanja u tintegra, kemm hi kelma sabiħa, lid-dgħajfin. Jiġifieri dawk li forsi qabel aktar konna nħarsu lejhom b'għajnejn ta' imħallfin biex niġġudikaw, biex ngħaddu ġudizzju fuq dik is-sitwazzjoni jew fuq il-persuna, il-Pap issa qed jgħid ejja nkunu iktar persuni li kapaċi nifmu s-sitwazzjoni, kapaċi nadru n-nuqqasijiet, kapaċi nħobbu billi anki insieħbu, jiġifieri nimxu pass pass ma' dawk li qed ibatu, qed isibuha bi tqila biex jagħmlu ċerti passi fil-ħajja taż-żwieġ tagħhom jew tar-relazzjonijiet tagħhom, u nintegraw, hekk jispiċċa, jiġifieri insieħbu, niddixxernu u nintegraw. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dal-persuni jridu jħossuhom parti mill-Knisja. Issa il-kif mhuwiex dejjem ċar daqs kemm naħsbu. F'sirx li, per eżempju, is-soluzzjoni biex nintegraw lid-divorzjati hija li ntuhom it-tqarbin. Jista' jkun li f'ċerti każi dik hija l-punt fejn iridu jaslu, imma jista' jkun li fil-każ ta' oħrajn b'deċiżjoni li ssir anki ma' min qed jakkumpanjahom, dan isir billi jingħataw responsabbiltajiet partikulari fil-Knisja, ministeri, jew jagħmlu mixja ta' rikonċiljazzjoni, kif għad nitkellmu meta nittrattaw aktar fil-qrib dak il-kapitlu. L-aħħar kapitlu 9:1 huwa verament espożizzjoni sabiħa tal-ispiritwalità taż-żwieġ u tal-familja. Il-Papa għandu argument sabiħ ħafna. illi fil-fema tiegħi hekk forsi ftit waqfu fuqu. Jgħid isma, jgħid il-familja hija il-post fejn in-nisrani jista' jsir qaddis. Ħafna drabi forsi naħsbu li ġol familja bid-diffikultajiet kollha li hemm bil-forsi kultant nuqqas taqbil, bl-imperfezzjonijiet, wieħed irid joħroġ mill-familja u jsib xi ehm, xi xi ambitu ieħor, xi qasam ieħor fejn jista' jitqaddes, fejn jista' jipperfezzjona l-ħajja spiritwali tiegħu. Allura forsi ħafna iħallu l-ambjent tal-familja biex jagħmlu mixja lejn il-perfezzjoni fil-ħajja nisranija f'xi komunità jew billi jikkonsagraw ħajjithom jew f'postijiet oħrajn, ma jfissirx li għal xi wħud din mhijiex il-vokazzjoni, imma dejjem ma jeskludix li fil-familja, fil-qasam tal-familja, bl-imperfezzjonijiet, bl-isfidi kollha li toffri, imma bl-imħabba mgħejxa verament b'mod nisrani, wieħed jista' jsir qaddis. U din hija aħbar tajba, għeżież semmiegħa, illi int, bil-ħajja li qed tgħix fil-familja tiegħek, anki jekk tħoss illi hemm ħafna imperfezzjonijiet, inti Trid issir qaddis, u billi dan tagħmlu billi tħalli lil ħaddieħor jgħinek, lil ħutek, lil ommok, lil missierek, lil uliedek, anki lil dik il-persuna li inti tħobb imma mhix qed titroddlok lura mħabba, u bil-mod kif inti tħobbhom ukoll inti tista' ssir qaddis. Fl-aħħar nett imbagħad għandna konklużjoni li wkoll hija konklużjoni sabiħa ħafna li tispiċċa bit-talba illi matul is-sentejn tas-Sinodu, il-Papa ħeġġiġna biex nitolbu u reġa' ipproponiha fl-aħħar ta' dan id-dokument, it-talba lill-Familja Imqaddsa, illi inħeġġiġkom ukoll biex titolbu permezz tagħha, naf li fil-komunitajiet tagħna konna anke qed nitolbuha fil-Knejjes matul iż-żmien tas-Sinodu, imma hija talba li hija proposta sabiħa ta' kif nitolbu u nkomplu nitolbu permezz tagħha anki issa li għaddew is-Sinodi.

Allura biex niġbru dak kollu li għedna, eh, l-Amoris Letizia, l-Amoris Letizia, ehm, teżamina s-sitwazzjonijiet tal-familji llum, jiġri titlaq mill-konkret. Ġara fil-ħajja tal-Knisja li ġieli l-Knisja ipprovat tipproponi ċerti affarijiet billi titlaq minn ċerti ideat li jkollha. U meta inti tibqa' fl-arja, meta forsi jkollok ideat sbieħ kemm ikunu sbieħ li jkunu l-ideal, imma ma tmissx ir-realtà tal-bniedem tal-lum, dawk l-ideat jgħaddu minn fuq l-irjus. Allura l-Knisja llum fehmet illi hemm bżonn biex twassal proposta titlaq mis-sitwazzjoni konkreta. Illum il-familji fejn huma? F'liema sitwazzjoni jinsabu? Jekk qegħdin fit-tajn biex ngħid hekk, inutli nipproponilhom xi ħaġa fuq is-sħab. Jiġifieri hemm bżonn niċċappas bit-tajn tagħhom biex nuża dan it-terminu. U hemmhekk ġot-tajn illi qegħdin fih il-familji tagħna, li qed fih il-bniedem tal-lum, jiena inwassal l-imħabba ta' Kristu. Mbagħad jekk nagħmel dan, inkun nista' ngħinhom jinqalgħu minn dak it-tajn. Qed nuża eżempju sempliċi ta' fux, imma biex nurikom kemm il-Knisja tħoss li għandha titlaq minn realtà konkreta. Imbagħad tfakkar f'aspetti tat-tagħlim tagħha dwar iż-żwieġ u l-familja, jiġifieri, il-Knisja mhix tmur lanqas l-iċken pass lura mill-proposta tal-Vanġelu, għax kien hawn ukoll min qal dan l-argument, eħe issa l-Knisja insietu insietu t-tagħlim tal-Maġisteru, insiet x'kienet tgħid dwar id-divorzju, dwar is-separazzjonijiet, insiet x'qal Kristu dwar id-divorzju, pereżempju, le. Mhuwiex il-każ. Il-Knisja tibqa' anki permezz ta' dan id-dokument tipproponi t-tagħlim ta' Kristu, ix-xewqa għal imħabba perfetta jista' jkun anki fil-familji. Imma l-Knisja taf li aħna 'l bogħod mill-perfezzjoni, l-bniedem ma jista' qatt jgħix l-imħabba fil-perfezzjoni. Il-mudell huwa dak tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja tiegħu. Imma dan il-mudell ngħixuh imbagħad kulħadd bil-limitazzjonijiet tiegħu. Jiġifieri Hi ma tfittix li tafferma l-familja ideali, ma teżistix. Ma teżistix, għeżież semmija, il-familja ideali. Jiġifieri dik il-familja li għandha d-dar qisha palazz mhijiex il-familja ideali. Dik il-familja fejn eh, minn barra kollox jidher sewwa u donnu eh, m'hemm l-ebda problema mhijiex il-familja ideali. Verament, lanqas hi l-familja ideali, l-familja fejn il-membri qatt ma jiklu flimkien fuq il-mejda tal-ikel, lanqas dik mhi l-familja ideali, jew il-familja fejn kulħadd idaħħal ħafna flus imma il-mentalità lura li tmexxi il-familja jisa ta' negozju u mhux ta' bnedmin ta' demm u laħam, dik lanqas hija l-familja ideali. Fejn qiegħda l-familja ideali? Il-familja ideali qiegħda fejn hemm xewqa verament li l-persuni jifhmu, jaċċettaw u jħobbu lil xulxin kif inhuma, biex jgħinu lil xulxin jikbru. Jiġifieri mhux biex nħallu lil ħaddieħor imperfett kif inhu, imma biex jien bl-imperfezzjonijiet tiegħi ngħin lill persuna l-oħra fl-imperfezzjonijiet tagħha biex insiru xi ftit aħjar u biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' Kristu. U allura dan id-dokument huwa konxju ta' realtajiet komplessi imma tassew onja li hemm fil-ħajja ta' kuljum tal-familji. Fl-aħħar mill-aħħar id-dokument jisħaq fuq l-urġenza li l-Knisja u l-ministri tagħha, ġifieri s-saċerdoti primarjament, ikunu qrib tan-nies. Hija x'inhi l-qagħda li fiha n-nies jinsabu? Jew iħossuhom kemm iħossuhom imbegħda mill-Knisja? Biex hekk nistgħu nifhmu, nistgħu nsieħbu, nistgħu nintegraw u jista' jkollna dirgħajna miftuħa, qed ngħid il-Knisja, speċjalment għal kull min hu miġruħ u imweġġa'. U nikkwota hawnhekk l-Artiklu 296 li jgħid hekk, It-triq tal-Knisja mhijiex dik li tikkundanna għal dejjem, imma li ssawwab il-balzmu tal-ħniena ta' Alla fuq dawk kollha li jitolbuhielha b'qalb sinċiera. Mhijiex it-triq tal-kundanna, it-triq li tal-imħallef li jaqta' s-sentenza, imma hija t-triq tal-imħabba, t-triq ta' Ġesù illi meta kien jiltaqa' mal-midinbin kien jgħidilhom Irrid niġi għandkom. Iħares lejn Żakkew fuq is-siġra u jgħidlu, Żakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli, jeħtieġli. Araw il-ġmiel ta' dan il-verb, jiġifieri għandi bżonn. Ġesù jagħmlu bżonn tiegħu illi jidħol għand il-marid, għand il-midneb, biex jibdel dik is-sitwazzjoni bil-ħlewwa tiegħu, bl-imħabba, bil-balzmu tal-ħniena ta' Alla u lill-bniedem midneb jerġa' jroddlu il-ħajja. Dan huwa din hija l-loġika li semmejt anki l-aħħar darba fit tmiem il-programm tal-ħniena illi tmexxi wkoll lil Papa Franġisku meta jagħtina dan id-dokument sabiħ Amoris Laetitia. Ejja lek issa nidħlu ftit ftit fuq il-kapitli illi għandu dan id-dokument u nibdew b'kapitlu wieħed, għad-dawl jew fid-dawl tal-kelma. Kapitlu li huwa mifrux bejn il-vers, l-artiklu jew paragrafu 8 u l-paragrafu 30. Il-Papa hawnhekk qed jagħtina riflessjoni dwar l-Iskrittura Mqaddsa. Jiżviluppa primarjament meditazzjoni sabiħa ħafna fuq is-Salm 128. Huwa salm sabiħ ħafna s-Salm 128 eh, illi huwa karatteristika tal-liturġija tat-tieġ ludi. Ġifieri fit-tieġ ludi ehm, dan is-salm kien ċentrali. Il-Lhud kienu jitolbu permezz tas-salmi eh, u żgur li anki fil-liturġija ta' tiċludi li kienet liturġija sabiħa ħafna kif nieħdu ħjiel anki mill-Vanġelu eh, u minn kotbu oħrajn tal-Iskrittura kien jinqara dan is-salm isimgħu kemm hu jinqara jitkanta eh, isimgħu kemm hu sabiħ. Huwa wkoll karatteristika ta' żwieġ nisrani sadattantax, jiġifieri anki aħna l-liturġija tagħna bnejnija ħafna fuq dik l-udija. U jgħid hekk, jaqra hekk dan is-Salm 128, Hieni kull min jibża' mill-Mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, hieni int u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek. Uliedek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża' mill-Mulej! Ibierkek il-Mulej minn Sijon. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm matul ħajtek kollha. Jalla tara ulied uliedek. Sliem għal Iżrael. Ekku, salm, salm ta' sew sabiħ illi juri ek isu dan l-awgurju għal dawk illi jibżgħu mill-mulej, imma huwa awgurju wkoll għal familja illi tgħix għad-del ta' Alla. Jgħid martek, qed jgħid lir-raġel f'dal-każ, tkun bħal dilja siġra jiġifieri dielja li tipproduċi l-għeneb u l-inbid li huwa simbolu tal-ferħ u simbolu ta' dak kollu li huwa abbundanti, fil-fatt dielja għammiela, dielja li tagħti l-frott, mhux dielja mejta. Fl-irkejjen ta' darek. Uliedek bħal xitel taż-żebbuġ, Mill-ġdid, simbolu ieħor qawwi ta' tal-abbundanza, tat-tjieba, tal-ferħ, iż-żebbuġ, madwar il-mejda tiegħek. Mhijiex sitwazzjoni idillika din, jiġifieri qisu qisu sitwazzjoni maqtugħa minn realtà idealistika illi ma tistax teżisti, imma hija dak li jixtieq Alla mill-familja, hekk familja maġbura madwar il-mejda, l-imħab bl-imħabba tal-ġenituri u tal-ulied, Hekk is-salm jawgura b'mod sabiħ, Jalla tara ulied uliedek, għax x'hemm isbaħ milli l-ġenituri jsiru l-għanniet u jgawdu lil ulied uliedhom u jerġgħu jgħaddu mill-esperjenza ġenitorjali fit-trobbija tan-neputijiet. Jiġifieri huwa salm verament li jesprimi hekk is-sitwazzjoni, il-qagħda ideali ta' kull familja, familja li tibża' mill-Mulej, familja li tgawdi l-imħabba ta' xulxin, mhux biss il-miżżewġin ta' xulxin imma wkoll tal-ulied u jaraw ir-rispett u l-imħabba ta' ulied uliedhom. Il-Bibbja, naqraw f'dan il-kapitlu sabiħ, hija mimlija bi stejjer ta' familji. Kif tiftaħ l-Iskrittura? Tiftaħ bi storja ta' ta' raġel u mara, Adam u Eva, illi f'din l-ewwel familja Alla jixtieq li jkollu sehem. Alla anzi illi joħloq lil din il-familja. Allura huwa Alla l-ewwel oriġinatur u ideatur tal-familja. Mhux hekk biss, Alla fih innifsu ukoll huwa familja, ħaġa illi hija tant intrinsika għat-twemmin tagħna Nisrani, naħseb huwa kif ngħidu, l-ikbar misteru tal-fidi Nisranija, l-ikbar domma, u li ma tantx naħsbu fuqha minn dan l-aspett, il-familja tat-Trinità. Alla fih innifsu lanqas huwa waħdu, imma huwa komunjoni, huwa reċiproċità, hemm imħabba bejn tliet persuni, Jiġifieri anki l-istess fidi tagħna fil-bażi fundamentali tagħha, Trinità Qaddisa, qed tippreżentalna Alla illi ma jafx joqgħod waħdu. Aħna ngħidu no man is an island, lanqas Alla! Issa Alla jista' kollox, Alla ma għandu bżonn ta' ħadd u ta' xejn biex ngħidu hekk, imma Alla fil-kobor tal-imħabba tiegħu jgħix f'komunjoni, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, anki il-mod kif aħna insejħulhom, jew aħjar kif Alla nnifsu jagħżel li jsejjaħ lilu nnifsu u jirrivelalna fl-Iskrittura, jurina li hemm relazzjoni ta' familja, missier. Allura jekk hemm missier, hemm l-Iben, hemm l-ulied u l-Ispirtu s-Santu li huwa l-imħabba ta' bejn il-missier u l-Iben. Żgur li ħafna minnkom jgħiduli imma dan inti qed tissimplifika żejjed, kif tista' tifhem it-Trinità b'dan il-mod? It-Trinità hija misteru, imma hija misteru ta' mħabba familjari. Allura diġà għandna mudell sabiħ ta' Alla illi ma jgħixx waħdu imma jidħol f'relazzjoni. U din ir-relazzjoni Alla jkompli jesprimiha meta joħloq il-bniedem. Għax il-bniedem ukoll huwa espressjoni ta' din ix-xewqa ta' Alla illi jkompli jħobb. Alla li tant jixtieq iħobb illi jagħmel fuq ix-xbieha tiegħu lill-bniedem sabiex permezz tal-bniedem l-imħabba ta' Alla tkompli tixtered. U l-bniedem Huwa raġel u mara. Għal darb'oħra hemm reċiproċità, hemm kumplimentarjetà, hemm żewġ persuni li għalkemm huma differenti minn xulxin imma jimlew jew jikkompletaw lil xulxin. Mhux sewwa li l-raġel, illi l-bniedem jibqa' waħdu, ħa nagħmlu għajnuna tgħodd għalih. U mill-ġdid, jekk naqraw sewwa l-Iskrittura, u l-ktieb tal-Ġenesi f'dan il-każ, naraw illi m'hemmx superjorità, m'hemmx ir-raġel li huwa aqwa mill-mara, imma huma kumplimentari għal xulxin. Alla fil-fatt fil-bidu joħloq lill-bniedem, ma joħloqx lir-raġel, joħloq lill-bniedem. Il-bniedem huwa raġel u mara, hekk jgħidilna l-ewwel ver, wieħed mill-ewwel versi tal-ktieb tal-Ġenesi, preċiżament vers 27 tal-ewwel kapitlu, u Alla ħalaq il-bniedem fuq xbiehetu, fuq xbiehet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. Araw kif sa mill-bidu tal-ħolqien l-imħabba fil-familja hija fundamentali għall-eżistenza umana. U biex inkompli fuq dak li kont qed ngħid u tgħidulna la Morris Letizia Letizia, kapit, eh, vers, paragrafu, skużawni, 8. Il-Bibbja, li ġifieri l-Kelma t'Alla, hija miżgħuda mimlija b'familji, b'ġenerazzjonijiet, bi stejjer ta' mħabba u ta' kriżi familjari. Fil-Bibbja, minn kull ktieb ieħor hemm il-kriżijiet familjari iva, x'ma kienx kriżi ta' familjari mill-ewwel dik eh, tal-kunflitt bejn l-ewwel żewġ aħwa, L-ewwel fratriċidju, qtil ta' Kajin, ta', ta Abel minn Kajin. Jew x'ma kienx hemm eh, imperfezzjonijiet fil-familji ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakobb, tant komplotti kontra xulxin, l-aħwa li komplettaw kontra ħuhom Ġużeppi, illi għeru għal għal ħuhom għax missierhom kien qed jippreferih fuqhom. Jiġifieri x'irid jgħid dan kollu? Illi l-istorja umana, anke l-istorja ta' dawk li Alla għażel, hija mimlija imperfezzjonijiet. Il-familji li nsibu fl-Iskrittura huma l-bogħod milli jistgħu jissejħu l-familji ideali, il-mudelli perfetti. Anke nibqgħu ġejjin sal-familja Mqaddsa, anki hemmhekk il-familja Mqaddsa sabet ma' wiċċha diffikultajiet. Għaddiet mid-dubji tagħha. Ma kellux dubju Ġużeppi forsi meta ġie biex jieħu lil Marija b'martu, speċjalment meta sar jaf bl-iben li kellha li ma kienx tiegħu? Jiġifieri x'qed ngħid b'dan? Qed ngħid illi Din hija l-istorja tagħna l-bnedmin, mimlija b'imperfezzjonijiet, u m'għandhomx jaqtgħulna qalbna. U nistgħu allura nitilqu minn dan il-fatt biex nimmeditaw kif il-familja mhijiex xi ideal astratt, imma biex nuża l-kliem tal-Papa, hija ħidma li titlob sengħa minsuġa bi ħlewwa, imma li sa mill-bidu tħabbat wiċċha wkoll mad-dnub. Meta r-relazzjoni ta' mħabba tinbidel f'ħakma. U hawnhekk għandna messaġġ qawwi li qed jgħaddielna l-Papa. Dan huwa paragrafu dsatax. Jekk l-imħabba tinbidel f'ħakma, jiġifieri meta jien flok inħobb, nipprova naħkem, niddomina, il-persuna l-oħra, jiġifieri nipprova nimponi lili nnifsi fuqha bl-ideat tiegħi, bil-karattru tiegħi, bil-mod ta' kif naħsibha u nġib ruħi. Meta jien lill-persuna l-oħra rridha kopja tiegħi, hemmhekk dik ma tibqax imħabba, hemmhekk dik issir ħakma. Jiena nuża l-persuna l-oħra biex inħobb iktar lili nnifsi. U forsi hawnhekk diġà għandna l-ewwel messaġġ qawwi ta' Eżami tal-kuxjenza dwar l-imħabba tagħna, mhux biss fil-familja, tafux, imma fil-ħajja tagħna, fir-relazzjonijiet tagħna. Meta jiena nipprova nħobb persuna oħra, kif qiegħed inħobbha? Qiegħed inħobbha biex inħobb lili nnifsi jew biex verament inħobb il-persuna l-oħra? Issa aħna meta nħobbu dejjem b'xi mod hemm xi ħaġa li tiġbed lejna nfusna. Jiġifieri kultant aħna ngħidu li nħobbu lil ħaddieħor u fil-verità nkunu nħobbu iktar lilna nfusna, jiġri nħobb lil ħaddieħor sakemm ħaddieħor jissodisfa x-xewqa tiegħi. U meta nħobb lil ħaddieħor għax jien irrid nirċievi lura l-imħabba. Imma l-imħabba li jipproponi l-Vanġelu, kif imbagħad se naraw, hija mħabba li lesta tingħata bla ma tistenna xejn lura. Din hija sfida. Din hija mħabba li titlob, kif qed jgħid il-Papa hawnhekk biex nerġa' nuża l-kelma tiegħu, ħidma ta' sengħa, artiġjanali, jħobb jużaha din il-kelma l-Papa, hija ħidma artiġjanali. Kemm irid sabar u paċenzja bniedem tas-sengħa biex jibni, biex jinseġ, biex inaqqax, biex ipitter, Sewwa, eh, biex fenna fjena, jiġini f'moħħi l-immaġni ta' presepju, bniedem ta' sena kemm irid żmien biex joqgħod ehm, jippjana u jqiegħed il-pasturi fil-presepju u jara kif sa l-iċken dettal dak il-presepju sabiħ, dak il-kapolavur. Issa l-istess l-imħabba fil-familja timbena bis-sena Mhijiex xi xi ħaġa tal-maġija li b'bakketta maġika inti tgħid imħabba perfetta. Le, din ma teżistix. U narawha wkoll diġà fl-Iskrittura b'dawn il-ħafna dawn il-ħafna ġrajjiet ta' familji li għandna fl-Iskrittura illi huma kollha eżempju ta' familji li kienu imperfetti imma ippruvaw jgħixu l-imħabba tagħhom bl-aħjar mod. Fl-Iskrittura mbagħad għandna wkoll Ktieb li jesprimi verament bil-qawwa kollha s-sentimenti tal-imħabba bejn għarus u għarusa. Qed nirreferi għall-ktieb tal-Għanja tal-Għanjiet li huwa ktieb sabiħ immens, għandu letteratura tal-ġenn u kieku kellna noqogħdu naqrawh sew, kapaċi anki niskruplaw kif dan il-ktieb qiegħed fil-Bibbja fost il-kotba ispirati għax hemm kliem u hemm espressjonijiet li huma saħansitra erotiċi eh, illi għanqlu anki ċerta eh, ċerti sentimenti eh, illi forsi ma tistennihomx minn ktieb fi skrittura. Hemm biex naqra sentenza waħda li forsi hija fost l-isbaħ f'dan il-ktieb. U tiegħi il-maħbub tiegħi u jiena tiegħu, jien tal-maħbub u tiegħi il-maħbub tiegħi. Naraw allura hekk din ix-xewqa ta' ehm, komplementarjetà u ta' reċiproċità illi hija espressa hekk fl-iskrittura kollha. Għalhekk il-kelma ta' Alla tgħidilna l-Amoris Letizia ma tidhirx bħala sekwenza ta' ideat astratti, imma hija bħal sieħba fil-vjaġġ anki għal familji li qegħdin fi kriżi jew għaddejjin minn xi tbatija. U trid turihom fejn għandha tasal il-mixja tagħhom. Dan il-kapitlu sabiħ jagħmel anki referenza għal ġrajjiet ta' familji fil-Vanġelu, l-istorja ta' Ġesu nnifsu, li ben ta' Alla li sar bniedem li twieled propju ġo familja, imma mbagħad anki l-istejjer ta' familji illi ltaqa' magħhom Ġesu. Ġifieri Ġesu daħal fl-istorja ta' ħafna familji. Għandna fil-fatt paragrafu sabiħ 21 li jgħid hekk. Ġesù nnifsu jittwieled f'familja sempliċi, li ma ddumx ma jkollha taħrab lejn art barranija. Huwa jidħol fid-dar ta' Pietru fejn il-kunjata kienet minduda marida. Jindaħal fil-mewt traġika fid-dar ta' Ġajru u f'dik ta' Lazzru. Jisma' l-karba ta' qtigħ il-qalb tal-armla ta' Najn quddiem binha mejjet. Jilqa' t-talba ta' missier dak li kien maħkum minn spirtu mbikkem f'raħal ċkejken tal-kampanja. Jiltaqa' ma' pubblikani bħal Mattew u Żakkew fi djarhom, u imqar ma' midinbin bħal mara li taqbad u tidħol fid-dar tal-Fariżew. Jaf x'inhuma t-tħassib u t-tensjonijiet tal-familji u jdaħħalhom fil-parabboli tiegħu. Mill-ulied li jħallu d-dar ifittxu ħajja ta' avventura, Ben il-Ħali, sal-ulied diffiċli b'imġibiet inspjegabbli jew vittmi ta' vjolenza. U jinkwieta wkoll għat-tieġ li jirriskja li jsir ħaġa imbarazzanti minħabba fin-nuqqas ta' nbid, jew minħabba r-rifjut tal-mistiedna. U jaf ukoll xagħli kbir hu għal familja fqira li titlef munita. F'din il-mixja qasira nistgħu nosservaw kif il-Kelma t'Alla, kif kont qiegħed ngħid, mhijiex sekwenza ta' teoriji fl-arja, imma ssieħeb fil-vjaġġ anki lill-familji fi kriżi. Araw xi kliem sabiħ juża l-Papa biex jurina kif l-istorja ta' Ġesù hija wkoll storja minsuġa minn ħajja ta' familja.

Ftit mużika oħra sabiħa, Love Changes Everything, infakkar lil dawk li ngħaqdu magħna issa illi dan huwa programm tiegħi Francesco Pio Attard it-tieni minn erbgħa dwar l-Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali tal-Papa Franġisku L-Ferħ tal-Imħabba. Il-ħin qed jagħfas u allura niġu għat-tieni kapitlu u ngħid xi ħaġa żgħira dwaru fil-qosor. It-tieni kapitlu kif spjegajt anki fl-introduzzjoni huwa dwar ir-realtà tal-familji illum. Fil-fatt, l-isem tal-kapitlu huwa ir-realtà u l-isfidi tal-familji. Huwa kapitlu twil, fil-fatt eh, huwa mifrux minn fuq il-kapitlu 30 sal-kapitlu 57, ġifi iktar minn 27 kapitlu, u jitkellem dwar il-familja l-lum. Il-Papa fil-fatt jitlaq mill-ġdid minn perspettiva biblika biex imbagħad iqis il-qagħda attwali tal-familja l-lum. U iżomm saqajh mal-art, kif jgħidilna hu stess. Jislet ħafna mir-relazzjonijiet finali taż-żewġ sinodi u jaffronta bosta sfidi. U ħa nsemmi xi uħud mill-isfidi li jaffronta l-Papa li qed jgħixu l-familji ta' żmienna. Araw il-prattiċità, araw kemm hu saqajh mal-art, kif jgħid hu stess. L-immigrazzjoni, pereżempju, huwa fenomenu qawwi, għax l-immigrazzjoni aħna forsi lanqas inħarsu lejh minn din il-perspettiva, hija immigrazzjoni ta' familji. Familji sħaħ, sewwa tant hu hekk li fuq id-dgħajjes li jaqsmu imutu trabi, tfal, iweldu n-nisa li jkunu tqal. Jiġifieri hija esperjenza migratorja ta' familji sħaħ. Isemmi wkoll iċ-ċaħda ideoloġika tad-differenza bejn is-sessi, il-famuża ideoloġija tal-ġeneru jew tal-gender li qed nisimgħu ħafna dwarha llum. Is-soċjetà relattivista ta' żmienna donnha tgħidilna isma' lanqas fadal differenza ta' ben raġel u mara. Dak inti tiddeċiedi int kważi kważi tix sejjaħ lilek innifsek raġel jew mara m'hemmx kwalitajiet ehm, intrinsiċi fil-persuna li jagħtuha differenza ta' ġeneru raġel minn mara u din qed idaħlu anki l-tfal tagħna fl-iskejjer qed jippruvaw jimponu fuq it-tfal tagħna anki fil-kodba li jistudjaw eh, u jaqraw illi mhix importanti din id-differenza, meta fil-verità id-differenza importanti mhux biex mhux biex neżaltaw id-differenza ta' bejnietna, imma biex niċċelebraw illi aħna differenti u għalhekk sbieħ, mill-kultura tal-proviżorju, jiġifieri nuża kollox issa għall-bżonn tal-mument u mbagħad narmi. Bit-Taljan għandhom dik l-espressjoni uża e ġetta. Inti tuża ħaġa issa eh, u tarmija. U mbagħad terġa' tixtri oħra ġdida. U allura magħha anki il-kultura tal-konsumiżmu. Għal-mentalità li għandna fi żmienna hi li trid trażżan ir-rata ta' twelid u l-impatt tal-bijoteknoloġiji fil-qasam tal-prokreazzjoni. Żewġ punti oħra li qed jaffettwaw il-familji ta' żmienna. Il-fatt li rridu nżommu kemm jista' jkun baxxa r-rata ta' twelid u dan speċjalment fil-Punent. Anki l-impatt tal-bijoteknoloġija fil-qasam tal-prokreazzjoni. Niddeċidu aħna eh, kif u meta jkollna trabi, eh, xikun il-kulur tal-għajnejn, kemm se jkunu intelligenti, programmazzjoni sħiħa eh, bioteknoloġika tal mod li ma nibqgħux naċċettaw l-uliet bħala don minn idejn Alla, imma isiru programmati In-nuqqas ta' dar deċenti, anki f'pajjiżna, jiġifieri, nies li qed jgħixu f'mandra, fiż-żibel, anki jekk bejn erba' ħitan ta' dar u taħt saqaf, għal nuqqas ta' xogħol, anki l-prekarjetà, kemm għandna nies jaħdmu fil-prekarjat, jiġifieri dak huwa nuqqas ta' dinjità, tal-persuna. Il-problemi u l-abbużi, l-abbużi tal-minorenni, il-pornografija li hija eh, bħal kankru li jikol minn ġewwa l-soċjetà, l-attenzjoni jew nuqqas tagħha għal persuni dajfa, bħal persuni b'diżabilità, li Għal grazzja t'Alla fi żmienna m'għadniex inżommuhom imsakkrin f'xi kamra jew taħt xi sodda. Però forsi għadna rridu nikbru iżjed hekk f'din l-awareness, f'din il-kuxjenza dwar dawn il-persuni. Illi għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà bil-pożittività tagħhom, bl-ottimiżmu, bis-sabiħ u bis-sempliċità tal-ħajja tagħhom. Ir-rispett lill-anzjani, l-anzjani llum saret soluzzjoni faċli li nitfgħuhom f'xi dar, għax il-ħajja tal-familja saret wisq mgħaġġla biex inżommuhom magħna, u allura tlifna dik ir-rikkezza li l-Papa jħobb isejjaħ li jkollok in-nannu jgħix id-dar. Huwa jsemmi l-eżempju ta' Benedittu Sittax innifsu li jgħid li għalih huwa rikkezza għax jgħix qribu u huwa punt ta' riferiment għalih. mid-dekostruzzjoni ġuridika tal-familja, kelma daqsxejn tqila, ifisser li llum donnu lanqas it-terminu familja ma għadu aċċettat, għax fejn qabel il-familja kienet ir-raġel u l-mara u l-ulied, illum qed nipproponu, skużawni, mudelli ġodda tal-familja. b'tali mod li libna ta' taħt fuq l-idea tradizzjonali tal-familja. Għall-vjolenza fuq in-nisa, illi forsi mhux f'pajjiżna daqshekk imma hija realtà wkoll li teżisti ħafna fis-soċjetà tagħna. Il-Papa jinsisti fuq il-konkretezza li aspett fundamentali ta' din l-eżortazzjoni. Huwa l-konkretezza, hija r-realiżmu illi jagħmlu differenza sostanzjali bejn teoriji ta' interpretazzjoni tar-realtà u ideoloġiji. Franġisku jikkwota kemm-il darba il-Familiaris Consortio, dan id-dokument sabiħ tal-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni, u jafferma, u hawnhekk nikkwota, li jixraq li nagħtu attenzjoni lir-realtà konkreta, għax dak li l-Ispirtu s-Santu jitlob u jrid, jurihulna, juruhulna wkoll l-istess ġrajjiet tal-istorja. li fihom il-Knisja tista' tasal biex tifhem aħjar u aktar fil-fond il-misteru taż-żwieġ u tal-familja. Jiġifieri qed jgħid isma' l-Ispirtu s-Santu jista' jkun li qed ikellimna llum, lill-Knisja qed ikellimha, fl-esperjenzi tal-familji tagħha. Mela ejjew naraw il-familji minn xiex għaddejjin, għax forsi hemmhekk, fil-problemi tagħhom, fl-isfidi tagħhom, nistgħu nifhmu l-messaġġ li qed iwasslilna l-Ispirtu. Għalhekk, Jekk ma nisimgħux ir-realtà, la nistgħu nifhmu l-esiġenzi tal-preżent u lanqas is-sejħat tal-Ispirtu. Il-Papa jinnota illi l-individwaliżmu li qed ngħixu fih illum, kulħadd moħħu fih innifsu u ma jagħtix kas tal-ieħor u tal-oħra anki ħutu, missieru, ommu, uliedu fil-familja, Dan qed jagħmel aktar bi tqila li persuna tagħti lilha nfisha b'mod ġeneruż. Jiġifieri għalfejn qegħdin qed ikun hemm inqas żgħażagħ li jimpenjaw ruħhom għall-ħajja taż-żwieġ fit-tul? Għax għandna kultura individwalistika, il-jien, x'ħa niggwadanja jien, is-suċċess fil-karriera tiegħi, kemm ħa jkolli flus il-bank, kemm għandi ma nafx, shares il-bank jew bonds. Dawk huma l-preokkupazzjonijiet ta' ħafna nies illum. Jien kif ħa nkun aħjar? U allura f'soċjetà li għaliha importanti l-individwu biss, m'hemmx lok illi jien naqsam mal-persuna l-oħra, illi jien naċċetta d-differenzi tal-ieħor jew tal-oħra, illi jien inħobb u nagħti ħajti għall-persuna l-oħra. U dan huwa ritratt tajjeb tas-sitwazzjoni. Paragrafu 34 jgħid hekk, Nibżgħu mis-solitudni. Nibżgħu mis-solitudni. Nixtiequ spazju ta' protezzjoni u ta' fedeltà. Nixtiequ li ngħixu fi spazju fejn iħossuna protetti u fejn il-persuna l-oħra tkun fidila lejna, sewwa jiġifieri eh, aħna nkunu għaliha il-persuna li lilha jridu jħobbu l-ħin kollu, dejjem. Nixtiequh dan. Imma fl-istess waqt qed jikber il-biża' li ninqabdu f'relazzjoni li tista' ttellef is-sodisfazzjon tal-aspirazzjonijiet persunali tagħna. Qisu dan l-iżbilanċ, minn naħa ma nixtiequx inkunu weħidna, nixtiequ 'l min iħobbna, u min-naħa l-oħra nixtiequ nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħna u ħadd ma jtellifna dan. Issa kultant fil-familja biex int verament tħobb, ikun hemm bżonn twarrab għall-ġenb l-aspirazzjonijiet tiegħek. Forsi. Biżżejjed inħarsu madwarna u naraw kemm persuni, kapijiet ta' familja, ġenituri, għamlu sagrifiċċji personali, forsi ma laħqux fejn riedu jilħqu, forsi ma kisbux l-impjieg aħjar, paga aħjar, forsi qatt ma rnexxielhom jagħmlu dak il-kors fl-università u jaslu għall-professjoni tagħhom. Għaliex? għax issagrifikaw ħajjithom għall-imħabba tal-familja. Mhux qed ngħid li wieħed m'għandux jitħabat għall-aspirazzjonijiet tiegħu, imma dan il-bilanċ hekk li l-imħabba tal-familja tiġi qabel kważi il-jien u l-aspirazzjonijiet personali tiegħi. L-umiltà tar-realiżmu jgħidilna l-Papa tenna biex bħala Knisja ma nippreżentawx xi ideal teoloġiku ta' żwieġ astratt, kważi mibni artifiċjalment, maqtugħ mill-qagħda konkreda, konkreta u l-possibiltajiet reali tal-familji hekk kif inhuma llum. L-idealiżmu jżommna milli nqisu ż-żwieġ bħala dak li hu, jiġifieri mixja dinamika li fiha wieħed jikber u jirrealizza ruħu. Għalhekk lanqas iridu nemmnu li l-familji nistgħu ngħinuhom billi noqogħdu ninsistu żżejjed fuq kwistjonijiet duttrinali. bijoetiċi u morali mingħajr ma nqanqlu fihom il-ftuħ għall-grazzja. Il-Papa anki jistieden lill-Knisja tagħmel ċerta awtokritika tagħha nfisha biex tara kif qiegħda tippreżenta r-realtà taż-żwieġ u l-familja. Jista' jkun li kultant nippreżentaw iż-żwieġ bħala ideal għoli żżejjed biex jintlaħaq, u lura ħafna jeqtgħu qalbhom, iż-żgħażagħ jeqtgħu qalbhom għax jgħidu kif ħa nidħol għal din it-tip ta' ħajja daqskemm tesiġi minni, daqs kemm hija daqs kemm hu ideal għoli, kif nista' niżewweġ? U ħafna mbagħad jispiċċaw jibqgħu jikkoabitaw, jibqgħu jgħixu f'konvivenza ħajjithom kollha għax għalihom iż-żwieġ huwa ideal wis għoli biex jintlaħaq. U allura l-Papa jgħid li hemm bżonn niffurmaw il-kuxjenza tan-nies biex U mhux eh, għandu sentenza sabiħa ħafna jgħidlek aħna msejħin niffurmaw il-koxjenzi mhux nippretendu li naħdulhom posthom. Jiġifieri inħallu lin nies jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom. Imma aħna ngħinuhom jiffurmaw il-kuxjenza biex jelħu dawn id-deċiżjonijiet. U jdur lura għal dak li għamel Ġesu u jgħid Ġesu ippropona ideali esiġenti imma qatt ma naqas li bil-ħnina tiegħu ikun qrib lejn il-persuni dajfa bħas-Samaritana u l-mara

Naturalment meta anke meta tkun titkellem fuq suġġett bħal dan li huwa pjuttost wiesa, eh, trid il-ħin. U nirringrazzja jiġifieri li dawk li tawni l-opportunità biex intella dawn il-programmi għax inħoss li b'dan mod tal-inqas qegħdin nagħmlu qed immissu fuq fuq ta' jiġifieri jishom pinzellati lil dawn il-kapitli sbieħ ta' dan id-dokument biex xewqa u t-tama li tmorru taqraw intom issa. Fil-fatt il-kapitlu tlieta iħares lejn Ġesu. U ma nixtieqx li illi nidħol fih illum għax inkella nirriskja li nfaqqar il-ġmiel ta' dan il-kapitlu u ħarsa lejn xtejdinna l-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja u allura jekk il-bambin irid nibdew bih fil-programm li jmiss biex imbagħad inkomplu anki fuq it-tliet kapitli suċċessivi. Eh, la fadal li dan il-ftit spazju f'dan il-programm, ngħid biss li barra id-dokument fih nifsu, diġa għanna proposti minnaħa tal-isfijiet tagħna dwar eh, xanna nieħdu minn dan id-dokument, xinu għat-talim li għanna aħna eh, namlu ħtana verament. U qed ngħid dan għax innutajt u dan ifisser li l-isfijiet tagħna verament qed jippruvaw japplikaw u jinterpretaw eh, dan id-dokument tal-Papa u x-xewqa tiegħu. Ehm, innutajt illi b'mod partikolari l-isqof tawdex Monsignor Mario Grek fiktar minn intervent wieħed minn kemm ilu li ħarġ id-dokument irrefera għalih. U nittama li koll il-ħin forsi fl-ħar programm li nirreferi għal xi punti li semma dwar l-applikazzjoni. Fost l-oħrajn eh, għamel diskors ehm, tajjeb ħafna lis saċerdoti forsi dak kien iktar indirizzat lilhom dwar kif huma għandhom qabel xejn jaqraw dan id-dokument u, u japplikawh. Però wara dak kien għamel ukoll eh, omelija iktar minn omelija waħda f'okkażjonijiet differenti fejn tkellem dwar l-Amoris Letizia u l-aħħar li tkellem kien propju diskors fil-bidu tal-avvent fejn mill-ġdid reġa' insista fuq ċerti punti li qed jipproponilna l-Papa kif għandna nimxu mhux b'rigoriżmu żejjed, speċjalment ma' dawk li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli, imma bl-id tal-ħniena u tal-imħabba eh, b'din il-loġika tal-pastorali tal-ħniena li jipproponi l-Papa f'din l-eżortazzjoni. Jina sena la hawnhekk il-programm tiegħi tal-lum, ehm, inħeġġitkom u nistedinkom għal għattilet programm f'din is-sensiela fejn inkomplu din il-mixja tagħna Eh, ma' din l-eżortazzjoni bit-tama li bekk nistgħu napplikaw iżjed għal ħajja tagħna konkreta u għas-sitwazzjonijiet konkreti tagħna anke f'pajjiżna dan it-talim sabiħ tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Jiena Franġisku Pijottart insellmilkom.